Mũtumia wa nyũmba nũũ no nginya angĩikare ũguo ũrona? No wega mũndũ aikaraga ũrĩa acagũrire gũikara. Nĩguo. Kuma ndathiire gwĩthamba na macumbĩ rĩ, Mhm. maũndũ macenjirie tene. Nĩ ndĩrona ona silver gũkũ nĩguo ũgwĩkĩra ona kũu. Ah, ici rĩ, Mm. ici nacio nĩ cia ma 19. Mm. Eni. Nĩguo nĩ ndĩrona. Ah, Rĩu kĩnjĩre

mtandao-inĩ rĩ kũigua mũiguaga kĩbiũ sasa tũtirĩ tũrakinyĩrĩrwo hau ithuĩ no nĩ tũ- tũ- tũ- tũ- tũrorete no maũndũ ũrĩa marandwarithia rĩ tũgũtwara na ũguo ngũmũtwara ona bĩci ĩyo na igũrũ Okay. Mm, nĩgetha nginya tũkinye harĩa Mm, Okay. reka tũruge tũkũ Ah, Ona ndakorwo ndeciria kĩrĩa ingĩharĩria ũmũthĩ hwainĩ, weka wega nĩ gũka na nĩ ũgũkĩndeithia ndeithia. No ndũgũkĩndeithia kũnduga chapo? Kũu nĩkuo nĩrugaga tũchapo, tũbilau, tũbiriani kũu Mombatha kana ndũĩ ndũrutire gũthoma? Tondũ Kĩrĩ ndũrutire mũgeni kũruga. ũmũthĩ no ngĩanji kũruga. Ai, kũndeithia nawe gũkũ akĩruga Aca gwaku ciana mũciĩ. ciana iroto please. Ona gwakwa ndikĩrugaga. Rĩu ona ũngĩanjĩra tafadhali ũndeithie one two three no kĩrĩa ingĩruga no ndĩire No wega ũkĩrĩ mũgeni nĩ gũkĩkũrugira tondũ ndingĩkĩenda ũthiĩ ũrĩ mũhũtu. na ona ndĩ mũhũtu ndaigua hũtĩte biũ Okay. nĩni Reki ngwambie tondũ kwĩna tũ kĩrĩa Kĩ? kwĩna tũ ma tũ kĩrĩa tũ ju- ka juice.

Ndĩrauga mũke tũrũmanĩre kĩndũ eh, tondũ ũrata nĩ ũmathagwo mũno ũgathiĩ ũkĩroragwo ũkĩroragwo ndũgũ nĩ makinya na ti ũru kũrĩanĩra kana mwaka tũrakĩnyua kanini eh, tũcoke rĩu tũgĩbangwo ĩmwe nĩ mũciĩ Mr. Kĩbwe, yes na tumarĩtie kũraihu mũno na hĩndĩ ũire gwaku na niĩ ngĩgĩe gwakwa-rĩ, nĩngũigua ngoro yakwa ĩnyihĩtie, ona ĩkunderete atĩ ũmũthĩ ũrĩa tũrĩanĩre, na tũtirarĩanĩra nĩ tondũ tũrĩ ũthũ, tũrarĩanĩra tondũ wa andũ ũthũ. Katiguo brother? Na makĩria ma mũno, my babe, your babe, Na hatirĩ ciana nĩ gatagatĩ ka athuri erĩ na atumia ao erĩ, na ndogo ngatũma signal kũrĩ ũ? Kũrĩ mũtumia waku. No kũrĩa tumanĩte nĩ kũraihu. Koguo kĩrĩa kĩngĩtũma mũtumia wakwa ndĩmũmenyithanie-rĩ, nĩ tondũ wa ndũgũ yaku naniĩ naniĩ ũkamenya mũtumia wakwa mm-hmm. ũrĩa ũtangĩringa itherũ na itangĩringa gũthĩa mũtumia wakwa reka ĩ ngwatanĩro rĩ ndĩkĩrĩte gatĩa ti njega na makĩrĩ mũno na nĩ tũgũthianga ikũmi just all supper mm. over dinner tũkarĩanĩra na tũrĩanĩre, na tũrĩanĩre mũingĩ mũno ma, na tũgĩe ndũgũ njariĩ, atĩ ona ũrĩa ũritũhĩirwo nĩ ngoro yaku-rĩ, ũngĩteng'era harĩ niĩ. Nĩguo. Atĩ o mũndũ rĩ, Na mũthenya ũcio-rĩ. nake nyina wa kana wakwa, angĩigua ngoro yake nĩ nditũhĩre, angĩteng'era kũrĩ ũrĩa, nawe ũkanjĩrithia, Mariĩ. wekire atĩa, Yes. nĩkĩĩ kĩahanĩkire, Yes. nĩkĩĩ kĩmũhanire, ngarigwo wamenyire atĩa. Yes. Ũkamũhoreria. ũkamũhoreria Mũgate. nĩgetha ũtũũro witũ wathĩ ũgakorwo ũrĩ mũgima Hatirĩ ũndũ ũngĩ. maina harĩ kiugo ũngiuga ndaria kiugo kieherete gatagatĩ ka nyũmba aca niĩ ona kĩrĩa ndĩ nakĩo kĩingĩ rĩ Eh. nĩ gĩkeno kĩingĩ Eh, ĩ nĩ tondũ wazarau nĩ akĩnjĩrangĩte maita maingĩ na we nĩ tũkĩonanĩte Mhm. Ah, mũtumia nĩ ũyũ tũtakoretwo tuonanĩte mũno tiga nĩ atĩ nĩ tũgĩcemanagio gũkũ Thoko-inĩ, Thoko-inĩ, thoko, mĩgendere-inĩ. maũndũ ma kanitha ũguo rĩu ona rĩrĩ twĩ haha ũguo rĩ nĩ ndaigua ndahutio nĩguo mauga ndũgũ ĩyo yanyu na mwamĩgana haraihu mũno niĩ ngeciria ona no tũthiage kinya seminary ici ciĩtagwo cia couples nĩgetha ona tũgĩkũrie mĩciĩ mũno twandandũke ona meciria mm,

Ithuĩ na atumia tũkĩrĩ othe tũcitwo ũguo nĩgetha rĩrĩ na tũkĩruge hamwe tũkĩmenyanaga ũguo na eh, Thank you. ĩ, ndeke Tũthondeke kanyamũ kanini. tũthondeke kanyamũ Nĩ kĩroto. Mũthuri atugagwo nĩ mwene riko. Aki. Na riko ndũrugaga we. Ah.

ona ndũgĩkũra ũngĩrora itunda rĩa wĩna rĩo ndũngĩkũra ndũngĩkũra nĩwekaga biũ biũ nĩ gũcera mm. twakena mũno but in all thĩinĩ wa ĩno wa thĩ ĩno tũikaraga rĩ nĩ gwĩtĩĩra kĩrĩa ngai atũhete na twarĩkia kwĩho nĩ jehova tũkamwĩra thank you

ũtaranio ũmũthĩ jehova nĩ nawe ũrĩa ũrĩ njacĩ ngwambĩte gũkunda Ona thĩna. Ah, atige kwĩre Mm. andũ aya nĩ merokamĩte tũthiũ hau fridge nĩ ngĩiga hau ĩ kawaidi kandi rokĩte na korĩ you share with my bro Yeah. nĩ tondũ ngũra tũtangĩrĩa ndirona kĩndũ kĩngĩtũra Ingĩtũra.

rĩu thimũ tha nĩ ĩmwe rĩ ũkwenda atĩa nĩ niĩ ngũikara nayo kana nĩ we harĩ maũndũ mangĩ haiya haiya haiya harĩ maũndũ mangĩ ũtangĩbataire kũnjokeria thimũ nĩ nĩ ndĩrathiĩ nayo wĩra ona nĩ ndĩrakĩmĩbatara basi bute tiga tiga thimũ ĩno ha reke tiga thimũ ĩno ha niĩ ndĩra ona ndikũmĩenda ndimĩoe ndingwĩraga ndingĩkwĩra maũndũ tikũhana tũranyimbĩra No nani ndĩragĩmĩbathara nĩkĩo Koguo nani ririkana ũyũ nĩ ndĩramĩkĩonera, mũrũthi nani ũrengetwo ndĩramĩenda. ndwara ũkũharahara no ta ndagĩka ĩmwe wĩ gũtũ Ah, kĩmĩoe no we wega nĩ gũikara ona ĩno ũguo. ndigũkua ndũgecirie atĩ nĩ thimũ ndĩrenda Mm. Nĩ No gwĩtagia thogora yake yakwa. akorwo no nĩ ndĩramĩenda. kũbataire thimũ okorwo nĩ ĩmwe tũgacea okorwo ti gũthimũ ikare nyũmba ngahũraga na ĩrĩa ngahũra ya arata nayo ngahũra na arata ĩ nyũmba ngaigua nĩ ndawahũre